Исәнмесез! Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Алдауның яңа юллары. Оставьте телефон и перезвоните нашему узкому полномоченному полиции или наш отдел. Телефон мошенникларыннан үзеңне ничек сакларга?

Соңгы айларда телефон мошенниклыгы мәсьәләсе аеруча актуаль. Мондый җинаятьләрнең корбаны саны арта бара. Россия Эчке эшләр министрлыгының Кукмара районы бүлеге мәгълүматлары буенча, 2024 елның ун ае эчендә мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 130 җинаять теркәлгән. Район халкы үз акчаларын ничек югалта, алдауның нинди юллары бар, бу хакта безнең төшерү командасы белде.

Последнее время преобладают у нас такие преступления, как Соңгы арада телефоннарына госуслугидан килгән кодларны кешеләр җинаятьчеләргә үзләре хәбәр итә. Ә җинаятьчеләр шушы кодлардан файдалана. Гражданнарның госуслуги сайтына кереп, аның белән идарә итә башлый. Шушы кеше исеменнән төрле банкларда кредит ала. Кукмара районы гражданины мошенникларның нәкъ менә шундый хәйләсенә эләккән. Позвонили мне по поводу сим-карты. Миңа сим-карта буенча шалтыраттылар. Картаны блокламас өчен, код киләчәген әйттеләр һәм миңа шушы җибәргән кодны әйтергә куштылар. Код килде, мин аларга әйттем, ә бу минем госуслуги сайтыннан код булып чыкты. Җинаятьчеләр корбанның шәхси кабинетына кереп, алты банкта ике миллион ярым сумга кредит рәсмиләштерә. Әлеге кредитлар гражданинны бурыч чокырына озакка батыра. Раньше я такие номера и не сбрасывал. Элек мин мондый номерлардан шалтыратуларны кабул итми идем. Алар мине ничек ышандырганнарын үзем дә аңламый калдым. Мондый мошенникларның капкынына эләгүчеләр күп. Хокук саклау органнары гражданнарны уяу булырга һәм таныш булмаган номерларга ышанмаска өнди. Сезне алдыйлар дип шикләнәсез икән, полиция бүлегенә мөрәҗәгать итәргә оялмагыз. Адилә Шакирова, Алмаз Ярмиев, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.
Кукмарада тарихта без эзлибез республика фестиваленең муниципаль этабы узды. Шәҗәрә бәйрәме Чура авылы мәдәният йортында үткәрелде. Быел бәйгенең район этабында дүрт гаилә катнашты. Катнашчылар жюри һәм тамашачыларга үз гаиләләренең шәҗәрәсен тәкъдим итеп, гореф-гадәтләрен, милли киемнәрен, ризыкларын һәм концерт номерларын күрсәтте. Год от года участников фестиваля все больше и больше, и в каждом районе мы видим разнообразие культур народов Республики Татарстан. Бу бәйге генә түгел, яшь буынга үз нәселең турында кадерле мәгълүматны, тарихны тапшыру өчен уникаль мөмкинлек тә. Катнашучылар мондый җылы сүзләр белән тарихта без эзлебез республика фестивале турында тәэсирләре белән уртаклашты. чыкты. Основная значимость этого мероприятия состоит в том, что Әлеге чараның төп әһәмияте шунда ки, бәйгегә әзерләнгәндә гаилә үз тамырларына мөрәҗәгать итә, гаилә бәйләнеше, туганлык мөнәсәбәтләре ныгый. Һәм инде әзерлек барышында һәр гаиләдә булган онытылмаслык уникаль тарихи вакыйгалар искә алына. Бу юлы бәйгедә дүрт гаилә катнашты. Алар барысы да мондый чаралар туганнар арасындагы элемтәне ныгытып кына калмый, ә заман торышы ыгы-зыгысындагы югалып бара торган йола, гореф-гадәтләрне өйрәнү һәм саклап калуга илһамландыра, дигән фикер дә җиткерде. Минем әтиемнең әтисе бик зур кеше булган, сугышның башыннан ахырына хәтле катнашып, ул Берлинга барып җитеп, Рейхстагны алуга катнаша. Бабайның менә шушындый Кызыл Йолдыз ордены да сакланып калган. Бүгенге көндә без аны бик саклап тотабыз. Рубен Азин әлеге бәйгедә үз гаиләсен һәм аның тарихын беренче тапкыр гына тәкъдим итми. Ике мең дә егерме нче елда ул гаиләсенең педагогик эшчәнлек белән бәйле булуы турында уртаклашты, укытучылык традицияләрен саклавын дәвам итүне ассызыклады. Безнең нәсел шушы 100 ел эчендә 200 дә 3 ел укыту, укыту, тәрбия эшендә эшләгән нәсел. Бу инде бөтен укытучыларыбыз булган укытучыларыбызны кушып, бабам, әбиемнән башлап, әти-әниемнән башлап, аннары без инде алан дәвам, буыннарны дәвам итүче кешеләр. Фестиваль өч этапта үткәрелә, муниципаль, зона һәм республика этаплары. Зона турында җиңүче республика этабында катнашачак. Адилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары.
Минемуллиннар гаиләсендә сөенечле вакыйга. Махсус хәрби операциядә катнашучы гаилә башлыгы Әмир Ватан каршындагы бурычын үтәп, кыска вакытлы ялга кайтты. Аны хәрби хезмәткә озатканнан соң һәр мизгел мәңгелек кебек тоелды, дип уртаклашты хәрбинең тормыш иптәше.
Сагынулы очрашуның беренче минутлары. Озак вакыт әтиләрен күрми торган кечкенә Самат белән Ясминәнең күзләрендә бәхет очкыннары. Мондый авыр вакытларда якын кешеңнең елмаю һәм аны җылы кочагыңа алу, зур һәм мөхим вакыйга. Әмир Минемуллин, сапер. Махсус операция зонасыннан ялга кайткан. Ул алгы сызыкка 2022 нче елның ноябрендә алына. Аңа махсус операциядә катнашачагы турында эшендә хәбәр итәләр. Необъяснимые чувства. Я просто потерялся в один момент.

Ә ул ике көн как будто невесомостьта йөргән сыман гына йөрдек инде без. Аңламадык вообще бу нәрсә була. Нәрсә җыясын да белмәдек без. Кеше бит тегене әйтә, моны әйтәме? Бүгенге көндә махсус хәрби операция барышында бер-береңә ярдәм итү, авырлыкларны җиңү турында сөйләшүләр аеруча мөһим. Әмир, хәрби хезмәт һәм тормышында иң авыр чорның кайсы вакытка туры килүе турында фикерләре белән уртаклашты. Күңелгә рәхәт инде үзеңне белгән малайлар, үзеңнекеләр инде барыбер. Алар өчен, алар өчен күбрәк борчылып торасың инде. Ну, бөтен егетләр өчен дә борчыласың, но алар өчен особенно инде. Теге анда артык каты привязываться итмәсә кирәк кешегә, дөресен әйткәндә. Теге аласы асын югалтулар булганда бигрәк авыр теге. Алгы сызыкта хезмәт иткән вакыт эчендә Әмир сугышчан батырлыклары һәм миналардан арындырган өчен Оборона министрлыгының медальләре белән бүләкләнә. Хәзерге вакытта гаилә, һәркайсына кадерле булган, югалган мизгелләрне торгызып, вакытны бергә үткәрә. Хәрби гаиләсе белән булган һәр минутның кадерен белеп калырга тырыша. Адилә Шакирова, Марат Себерҗанов, Кукмара яңалыклары.

Бүгенге чыгарылышыбызда без Кукмара районы имам-мөхтәсибе белән гаиләдәге мөнәсәбәтләр һәм гаиләдәге ир белән хатынның бурычлары турында сөйләшербез. Рәдиф хәзрәт, гаиләдә ир белән хатынның мөнәсәбәтләре һәм бурычлары нинди? Әгъузубиллаһи минәшшәйтанирраҗим, бисмиллаһиррахманиррахим. Раббыбыз Аллаһка хәмед-сана-мактаулар, пигамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәләмгә ихлас Күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләр булсын. Ир хакын, хатын хакын Аллаһ Тәгалә Коръәндә билгели һәм инде Ар-риҗәлү кауамуна галән-ниса ди, ирләр ягъни куәтлерәк, ягъни ирләр инде гайрәтлерәк хатын-кызларга караганда дип әйтә. Ләкин икенче бер аятьтә Аллаһ Тәгалә билгели инде, И якуну фукара югнихимуллаһу мин фадлих дип, ягъни әгәр дә сез, ди, парлы булып яшәсәгез, Һәм сез, ди, фәкыйрьлектән курыксагыз, Аллаһ Тәгалә сезне Үзенең нигъмәте белән баетыр, ягъни инде фазыл-рәхмәте белән баетыр, ди. Менә монда фәкыйрьлек дигән сүз, бу, әгәр дә инде шушы сүзне алып карасак, бик тирән мәгънәгә ия, чөнки безнең байлык ике төрле, Байлык рухи бар, байлык матди бар. Менә матди байлыкны кайгырту ир-ат җилкәсендә дибез. Ни өчен менә без әйтәбез бит инде, ир-ат, хатын-кыз дип шулай бит. Ә ни өчен ирне, мәсәлән, ир-егет димибез, ир, хатын яки кыз димибез, яки хатын-ат димибез, шулай бит. Моны инде мин никахларда да аңлатырга тырышам егетләргә, кызларга. Чөнки ир, ат, ул табучы, ул юллаучы, ул булдыручы. Икәү генә булганда Үзе генә булганда инде ничектери шулай яши шикелле. Хатын булгач аны кайгыртырга кирәк, балалар булгач балаларны кайгыртырга кирәк, кайда яшиләр, нәрсә ашыйлар, нәрсә кияләр, нәрсә белән йөриләр, берс, бөтенесен кем юллаучы, булдыручы, табучы кайгырта, шулай бит? Ә хатын-кыз дигән, менә бездә инде әйтергә яраталар. Гаилә учагын саклаучы дип шулай бит, ә хатын кыз ни өчен кыз булып кала? Менә кыз вакытында нинди тәрбия алган, шушы тәрбияне инде алдагы көндә үз үзләренең туган шушы гаиләләрендә шушы тәрбияне булдыручы, туганнар белән аралашучы, аларга якты йөз күрсәтүче, гаилә учагын, шушы тынычлыкны, иминлекне саклаучы ул хатын кыз җилкәсендә. Шуңа да нәрсә генә дисәк тә, менә ир хакы, хатын хакы дип, анда инде ул хакларны санап үтсәң, Тегесе тиеш, монысы тиеш диючеләр бик күп. Ләкин мин яшьләрнең үзләренә дә әйтәм, өйләндегез икән, парлы булдыгыз икән, кияүгә чыктыгыз икән, мәсәлән, димәк инде сез бер-берегезгә дус иптәш. Шуңа күрә иптәш итсәгез бер-берегезне, дус итсәгез, бер-берегез белән киңәшсәгез, аралашсагыз, гаилә шушы инде ул. Чөнки без әйтәбез бит, менә җәмәгатем дип сөйләшәбез. Шулай бит, җәмәгать дигән сүз нәрсәне аңлата? Димәк инде син намазны ялгыз гына укымыйсың. Синең, димәк, ир-ат намаз укыганда артта хатыны баса, шулай бит? Димәк, алга таба балалары баса, димәк, җәмәгатең булды. Уразада бер-береңне, мәсәлән, сәхәргә уяту, иртәнге намазга уяту, мәсәлән, гомумән, бергә-бергә Коръән укулар, шулай бит, бергә-бергә, мәсәлән, булган мал-мөлкәтнең, бергә-бергә, мәсәлән, булган мал-мөлкәтнең зәкятен чыгару һәм башкалар, ягъни бер-береңә ярдәм итү, менә Шушы инде ул иң төп хаклар, әгәр дә иң зур мәхәббәт нәрсә ул дигәндә, үзеңә теләгәнне үзеңнең парыңа күбрәк теләү, мәсәлән, бик нык ашыйсың килә тәмле ризык, шулай бит, ә син әнә нәрсә эшлисең, үзеңнең ярыңа, үзеңнең парыңа ашатасың, менә шушы инде ул мәхәббәт, ягъни бер-береңне ярату һәм хакларны хаклап яшәү, әгәр дә инде Таләп итүгә калса, син шуны тиеш, син моны тиеш, әйе, яшь чакта инде менә хатынга шулай итеп яшәргә кирәк, анда кыз бала әйтә инде, ир шуны тиеш, моны тиеш. Беркем беркемгә бернәрсә тиеш түгел, әгәр дә читтән карасаң. Шуңа күрә гаиләләр төзелә, гаиләләр булдырыла. Һәм инде шушы гаилә булгач, бер-берсенә кадер, хөрмәт, ихтирам күрсәтеп яшәү, менә шушы инде ул теге ир хакы, хатын хакы. Шуңа да Хаклар дигәндә, менә мин үземә яхшыны телим икән, димәк, үземнең парыма тагын да күбрәк телим килеп чыга. Әгәр дә аңа шушы яхшылык була икән, мин шуңа сөенәм икән, менә бу безнең инде идеаль гаилә була. Шуңа күрә һәрбер яшь кешегә мин инде шушыны телим, хәерлесе булсын. Һәм Аллаһ Тәгалә хәерлесен белүче. Вә алейкумәссәлам вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.